aktar għajnuna finanzjarja l-impjegati Għawdxin li jaħdmu mal-Gvern u jridu jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. Sur President, il-Gvern huwa konxju li hemm bosta ħaddiema Għawdxin li ta' kuljum jivvjaġġaw bejn iż-żewġ gżejjer. u dawn jingħaqdu biex jorganizzaw trasport kollettiv miċ-Ċirkew għall-post tax-xogħol. Mis-sena d-dieħla, biex inkomplu ninkoraġġixxu t-trasport kollettiv, barra li se jibqa' jingħata t-tax credit lill-kumpaniji privati biex jorganizzaw it-trasport kollettiv għall-ħaddiema fis-settur privat tagħhom, il-Gvern, bħala employer ukoll, ser jagħti kumpens parzjali ta' €1.50 kuljum lill-ħaddiema tal-Gvern Għawdxin li jorganizzaw li jorganizzaw li jorganizzaw it-trasport kollettiv minn mal-1,000 ħaddiem mistenni jgawdu minn din il-miżura. estensjoni tal-Gozitin Works Subsidy. Mill-ewwel ta' Jannar tas-sena d-dieħla wkoll, il-ħaddiema kollha Għawdxin li jaħdmu Malta se jibdew ikunu intitolati għall-Gozitin Works Subsidy. Dan ifisser li għall-ewwel darba qed titneħħa d-distinzjoni anomalija li eżistiet sa issa li huma biss il-ħaddiema li jaħdmu mal-Gvern jingħataw dik l-għajnuna li tikkonsisti fir-reviżjoni tal-biljett tal-vapur Madwar 3,000 persuna li jaħdmu mal-privat ser igawdu minn din il-miżura. Aktar għajnuna għall-istudenti Għawdxin li jistudjaw u jgħixu Malta. Bla dubju ta' xejn, l-istudenti Għawdxin jkollhom jgħixu u jiklu post f'Malta biex ikomplu l-istudji tagħhom f'istituzzjonijiet terzjarji. Għalhekk, ser jibqgħu għaddejjin id-diskussjonijiet bejn il-Ministeru ta' Għawdex u l-entitajiet ekkleżjastiċi biex dawn joffru numru ta' postijiet ta' alloġġ għall-istudenti Għawdxin f'kirjiet raġonevoli. Fl-istess waqt, Sur President, Il-Gvern, mis-sena d-dieħla, sejjer jestendi l-benefiċċju li jingħata lill-persuna lill-persuna taħt l-iskema ta' akkomodazzjoni mħaddma mill-Awtorità tad-Djar lill-istudenti Għawdxin b'ċertu kundizzjonijiet. Aktar dettalji jingħataw 'il quddiem. Il-miżura li introduċejna din is-sena fejn qed jingħata inċentiv finanzjarju meta jiġi maħluq impjieg ġdid mas-settur privat f'Għawdex billi għal kull impjegat li jiġi offrut kuntratt ta' tliet snin jew iżjed tingħatalu rifużjoni ta' 30 fil-mija tal-paga medja tal-impjegat sa massimu ta' 6,000 ewro ser tkun estiża għas-sena d-dieħla wkoll. Konxji mir-realtajiet soċjali kif ukoll l-impell tal-Gvern b'risq l-akkomodazzjoni soċjali, il-ħidma wkoll se testendi għall-Gżira Għawdxija, permezz ta' blokka ta' appartamenti ġodda u moderni li tissodisfa l-istandards ta' aċċessibilità u bini eco-friendly fil-Housing Estate taċ-Ċawla fir-Rabat Għawdex. Ser jitkomplew il-proġetti kapitali biex jitwettqu proġetti bħal-SME Village, id-Dar tal-Anzjani il-proġett ta' Sa Franġisk, il-farm sperimentali tax-Xewkija u l-Qort il-Ġdid. Però qed isir xogħol biex jinbdew proġetti oħra utili għal Għawdex. Ix-xogħol tal-proġett tal-Park and Ride hu maħsub mhux biss biex jinderezzaw il-problema ta' parkeġġ fil-Port tal-Imġarr, iżda wkoll f'kuntest usa' ta' proġetti u strateġiji biex inaqqsu l-emissjonijiet t'Għawdex u għalhekk l-investiment fil-kwalità tal-ħajja. Matul is-sena d-dieħla ser jingħata spinta għax-xogħol b'mod parallel fil-lokalitajiet ta' Marsalforn u Xlendi bl-implimentazzjoni ta' żewġ masterplans Master Plans rispettivi. Komponiment importanti fix-xogħol ta' Marsalforn huwa r-reġenerazzjoni tal-menqa kif ukoll li jiġi ffinalizzat il-pjanijiet finali biex jerġa' jinbena mill-ġdid il-breakwater ta' Marsalforn. Ser jingħata bidu għall-proġett akwatiku għal Għawdex, dak tal-Gozo Aquatic Centre, Dan hu proġett li se jindirizza l-bżonnijiet tal-komunità sportiva akkwatika Għawdxija kif ukoll servizz terapewtiċi u t-turiżmu sportiv. Rigward il-proġett tal-mina bejn Malta u Għawdex, irrid nirraporta li dan il-Gvern qed iżomm l-impenn tiegħu sabiex jibni l-konnessjoni permanenti bejn Malta u Għawdex. il-mudell ġeoloġiku ta' taħt il-qiegħ il-baħar fiż-żona ta' interess tlesta u matul ix-xahar ta' Settembru sar seminar bil-għan li jkun spjegat is-sejbiet minn dawn l-investigazzjonijiet. Dawn l-istudji se jiffurmaw il-bażi għad-disinn tal-mina. Wara s-suċċessi tal-festivals tematiċi Hekk kif imħabbar fil-baġit li għadda, issa jmiss li nkomplu nibnu fuq dan is-suċċess. Dawn il-festivals qed iservu bħala attrazzjoni biex Għawdex sar attrazzjoni turistika distinta matul is-sena kollha.